Youtube mirasym kanaly.
Öý öpsiň öýüşik edipsiň gyzyňy beripsiň welin öz çagalar bilen goýup gidäýseň bolmaýamy ony hemme kişi watandan çykyp gidesi gelip durun aga seň üçinem aňsat däldir welin şuny goýup gidäýmeli ekeniňdä diýip dur welin ýaňky baý diýä aý bor na bir pylança günden gelip geläý diýipdir diýä onsoň aý bir Içi gep, içi pikirli adam eken-de, ýaramaz pikirli adam. Onuň diýen güni barypdyr welin, şo zamanlardan soň öz ýanyndan bir yzlaryna bir ejesi bilen tersleşen oglanlardan oglan ýygnap, bir serdar, han bolalym diýip ýören adamlar köpelipdir. Onsoň garaz belli-belli adamlara, bir dogumlyrak adamlara şu ýanky baýlary daşary ýurda, Eýrana ýa Owgana geçirip, kän puly alyp gepleşip bir küştanak baýy geçirselerem özleri tüjjar baý bolar ýaly pul alýar ekenler diýip eýdip ýörenem tapylypdyr. Onsoň barypdyr welin bu baý diýýär, aý men çözemek o pylany bilen gepleş diýip aý bir yzynda bir ýigrimi gowrak atlysy bar bir oglan dur diýýär. Şeýdip şoň bilen gepleşmeli meň bilen gepleşmeli däl diýipdir diýýär. Onuň ata ata aýdypdyr diýýär, Haýsyňyz how serdar ýigitler diýipdir diýýär. Biri men serdar diýipdir diýýär. Sen serdar bolsaň, bir kel gyrnak üçin bir giden oglanyň başyna ýetmeli. Men ata mäneli, ikimiz atyşýas. Kim diri galsa şoň diýeni bolýar diýipdir. Jeýdeli diýipdir diýýär. Indi men serdar diýen sen Giden märeke adamlar şuň ýaly ýerde garaz şo günde bolsalaram tomaşa göreçler gelýär diýýärdi. Adamlar üýşüp durmy şunlar daş töweregi adam diýýär. Onsoň men Serdar diýenden soň bolýar diýipdir diýýär. Onuň ikisi her gatyna şu taýdan elli ädim sen aňryk ýöre, men hem elli ädim beýläk ýöräýin diýip ýöräp, ellerem bäşatarly diýýär. Onuň Şu duele çykýan adamlarda ýokaryk boş tüpeň atyp şoň bilen atyşýarlarmy nä biziň görenlerimiz kinolarda zatda ýewropaň adamlaram duele çykyp şeýdipdirlerdä bulaňkyda ata sen at diýipdir oňa sen at diýipdir ilki ýok sen at diýen bolupdyr olam men atsam sen aty bileň agaryn diýipdir at oňa men atýan bol sen aty bileň agaryn sen at şoň üçin mümkinçilik berýän saňa diýipdir diýen Onuň aý şu bäş satyrdan, o näme sapançam näme şeýtdir ýaly. Durmuşyň ol tüpeň bujy, niliň ujy ata mäneli diýip eşidenden hallany atyp dur diýär bujy şeýdip. Onuň gysyk goýberipdir welin töwereginden hem geçmändir ok. Gysyk goýberipdir welin onuň başga ýer gidipdir bol gapdalynda çukur bar eken, böküp çukuryň içine giripdir diýýän men serdar diýýän diýen. Şu ata mäneliň adyny eşidenden wagty ýetýär diýýär adamlaryň. Onuň aty-da, Ohow, serdar, menem bir ok atmala, sen atdyň ahyryn, menem atmala bir ok. Çyk ahyryn, näme üçin bolup çykanak diýe. Onuň näme edel, how, indi şeýdip durjakmy ýa, üstüňe baryp ataýynmy diýipdir. Men şu duran ýerimden atjak ahyryn. Aý, onuň ses çykaranak diýe, bir gamçyň sapyny bir çykar, how, bir, bir ok atmala men diýipdir diýe. Onuň gamçysynyň sapyny çykarypdyr, ol sapyny atyp urupdyr diýe. Çyk indi diýipdir diýe, ana bir ok alyň. Gaýdyp Şu ýekeje ýerde yzyňa adam tirkän bolup öňümden çyksaň eşitmedim diýmegin. Maňlaýyňdan bir oky bererin. Ýaňky beýleki yzynda duranlara-da şular ýaly adamyň yzyna düşüp ýöreniňiz üçin sizem atmaly. Ugurly boluň, baryň, baryň. Dargaň öýüňizde diýipdir diýýär. Aý kimsiniň elinde tüpeňi bar, kimsinde ýok diýýär. Şo hyrly tüpeňlisi bar. Garaz bir bulan zamana bulanmyzor bolsa, onuň şeýle bolýandyr-da. Şeýdip neresse Haýsy bir waka bolsa, şu ölüm kellesi eteginde öläýmeli, öläýmeli bolup gezip ýörüpdir-de şeýdip. Onsoň maňa gat gitdigiçe, onuň içeri işler bölümi, ýaňky NKWD tutuşlygyna muň kastyna çykypdyrlar, ugruna çykypdyrlar-da şeýdip. Onsoň şu bir haçan ölendigini Anyk Ümür aga bile biljek bolýasda bir hiç ýöne umumy maglumat. Ha kakam patasyny alanda men gulpoklyja gyzdym diýýär jigisi. Onuň aý garaz eşdilýän gürrüňlerem bir o bir ki bir ýa bir ýigrimi bäş ýaşyndaky adamyň etjek işi dälde bir durguşyp hakyl zady goýalan adamyka diýip pikir edilýär. Onsoň muň Arhiw dokumentini gözläp ahyry tapdym onuň arhiw dokumentini Mary Maryň arhiwinden bir aýal adam işläp otyr eken Maral Amaşa diýip. Şuny mollum diýdi. Şuň içine diýdi adamam göýberemzak biz göýbermelidäl diýdi. Ýöne sen diýdi şu telewizorydaky çykyşlaryňy görýän, zatlaryňy okaýan welin saňa diýdi kömek edesim gelýär men diýip. Onsoň şeýdip Äý bir küçük gün gatnadym muňa. Onuň näçinji ýylyň dokumentine gerekdigini hem bilemdi aga biz oň. Haçan wakasy bilinen hakda. Şu garaz şu 20 bilen 30-yň arasynda muň diýä bu dokumentleri tapjak bolsaň ömrüň ahyryna çenli muny okap gutarylmaýaň baryny. Muň ýöne bagt işi tapylsa şeýdip tapaýmasaň diýip. Onuň şeýdip açyp agtaryp şu gaýgysyz Atabaýyň eli bile ýazan Nemeleriň zadyňam kän zatlary tapdym. Lallykana berilen sapançaň nomeri bar. Garaz maňa gerek däl-ä o zatlar. Şo zatlar çykýar onsoň. Ahyry onsoň özi durup bilmän menem içine gitdi dänin. Bir dokument alyp geldi welin NKWD-den bizde grajdan arhiwi diýýär. Munda NKWD-iň dokumentini Sowerşenno sekretto diýip hat ýüzünde gyzyl hat bile ýazylgy sürgüç peçatlan neme-si bar. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dördünji, ýigrimi bäşinji ýylyň dokumentini bir papkany alyk geläýdi. Ata Mäneli hakynda diýip. Içinde şu obalaň deňinden geçip gidenini şu maglumat berýänçileriň ha plança atly bolup geçip gitdi. Şoňa çenli bar. Şu el ruçka bilen ýazylany bar, galam bilen ýazylany bar. Şu işgärler hem Medraýemow diýip bar. Aýaz tatar adamlarymy, nämemi, ýaman owadan-owadan poçerkli, gaty gowy-gowy ýazgylar üstünden baryp soň. Onsoň hiç ýerde şu ata mäneli kimdir-de biri Menem goşulaýyn size diýip gelseler, ýok, bize goşulma. Ýöne näme namysa galdyň? Indi namysa galan bolsaň, namysyňy alyp bereli. Ýöne tersleşip, meň yzyma düşjek diýme ahyryn. Biz ertir öljekmi ýa ertir şu gün günortan öljekmi bilen bar. Yzymyzdan mydama ýöne töwer gözümiz töweregimizde. O sähel beri bile sögüşen bolup gelip biziň yzymyza düşüp ýörme diýip adam toplamandyr hiç. Üç-dört sany adam bile gezipdir şeýdip, mydam ýanynda. Benne gara şol jenjeller bilen onsoň bu şu Owgandan gelýän adamlar has ýurduň eýesizliginden peýdalanyp, ýaman ogurlyk, kän ogurlyk edip, arhiw dokumentiň içinde-de bar eken şol. Gelip süri-süri goýun äkidilendiginiň maglumaty bar ekeni. Şolar gelip özleri na Aý, eplem-üplem bolup men-hä batrak boljak, diýip, her gaýsy bir çopanyň ýanyna batrak bolan bolup, onsoň indi çopanyň bir adamsynyň az bolýan wagtam bolýar-da oba gidip. Şoň az bolýarmyş welin, biri-birine habar edip, bir ýerlerde gyljyny gömüp, bir ýerlerde tüpeňlerini gömüp, Şeýdip, ellerine ýarag zat alyp gelip, ýaňky azyrak adam bir goç çopany öldürip, goýunlaryny sürüp alyp gidiberýär ekenler. Kelmaýryňam bir asyl özi bir dawa tapsa toýa barmaýan adam bolmaga çemeli. Şo zamanada ýigrimi bäş sany eli bäşatarly goraýan goragçy adamlary bar eken, Kelmaýryň mallaryny, öz emlägini goraýan diýip, ýigrimi bäş sany hakly heşdekli adamsy bar eken, öz serdary bar ekeni. Ýaňy Kelmaýrygyň owgan serhedine golaý ýerinde Iki süri goýnuny sürüp, owganlar alyp gidipdirler. Çopanlary öldürişdiripdirler-de, alyp gidipdirler. Onsoň ilki iki sany erkekleri ýitipdir, ýaňky goşda. Onsoň erkek ýitýä welin, o wagtlar goýun diýilýän zadyň agyly ýok-da. Yzyna düşüp bakýar, goýun haçan goýun ýatýar welin, erkegi çökerip, goşlary şo ýerde oturýarlar-da, şony ýene turan wagty goşuny erkege ýükläp ýöräp gidýär. Onuň erkek bolmadygy işleri kynalýar-da. Garaz şeýdip, bir şo goşuň çopany men erkegi gözläýin diýip gidipdir. Biri, onsoň iki süri goşdaş süri diýýär-de. Onuň ýene biri yzyndan habar gelip gidipdir. Bir adam Marka ýaňky ýoldaşlaryna habar edipdir. Bu ýaňky çopany öldüripdirler dänin. Goýny sürüp ugrapdyrlar şeýdip. Onuň yz ýanyndan şu yzyndan habar gelen çopan gelse, goşda çopan ölüp ýatyr diýýär. Ol owganam ýok, goýunlaram ýok diýýär. Onuň bilip dur ol, indi başga adamyň ondan-mundan şu gürrüňleri eşidilip başlapdyr eken näde, şolar ýaly wakaň bolýandygyny. Onsoň ýaňky çopany, garaz, öldürilen çopan bir zat edip üstüne gum sürüpdir dänim. Ýaňky kelmaýryň üstüne garşy ylgapdyr. Ýaňky o wagtlar näme ylgapdyr diýeniň erkeklik gitmeli-le. Erkeklik gitmeli, niri daş, gaty daş ýerem bolsa şol erkek bile baryp, şuňa na kelkaka. Şuňňalak boldy, diýipdir goýny. Şuňňal alan batyragyň şol çop pylan çopanam öldüripdir. Beýleki çopanam düýe gözlemäge diýip gitdi. Olam men barýançama şunuň bir üstüne gum süren boldum, ol gelmedi diýipdir. Şuňňaly gidip, o düýe-de ýitmän ekeni. Şol gelen bolan batyrak düýeleriň iki sanysyny alyp gidip başga bir ýerde goýup, Şuny bir maý boljak indi şu kortada diýip, şu oňa neme edip ýör eken-de. Onsoň ol düýäň yzyndan gidenem goşa gelipdir. Goşa gelsin, ýok diýär, şuň gal diýip, onsoň baryp bulara aýdypdyr. Owgan serhedi bilen arasy daş däl ekeni, ýaňkylaň Goýun guýyň oturan ýeri. Onsoň ýaňky ýigrimi bäşiň serdary bolýan adam, Aýkel kaka, indi bu wagta çenli-ne ol düýeli bize gelýänçä, biz o ýörük barýançak, goýun serhetden geçer diýipdir. Serhetden geçmedik bolsa, biz oň hötdesinden geleris welin, serhetden geçen bolsa, bize hezil bermez ol. Owanyň, o döwletiň içine gidip uruşmaly bolýas-ha biz onda. Ondan o hezil bermez. Aý, Garaz, näçe diýseň kelmaýrykdan çekinýänem bolsalar, gorkýanam bolsalar, gidip bolmaz diýip, aýagyny nepip durmy şunlarda? Indi kelmaýrygam gaharlanyp, agzyna gelen zat diýip, men size näme keýpine aýlykly-günlükli edip saklaýan, şuň ýaly başyma iş düşende peýdaňyz bar diýip saklaýan-a. Şo wagt gidende näme, owgana geçende näme, olar bize gelip äkidip dursa, biz öz malymyzy gidip almaly dämi, dagy diýip diýýämiş bolaý, gorkýarlar diýýär-dä gidibilenaklar. Onsoň Agalaryndan, inilerinden biri, Han-how sen, bi ata Mänerli bilen araň gaty saz ahyryn. Şony tapsaň düzelýär şu zatlaň. Şoň ýekeje özüm gidip alyp gelýär şuny diýipdir diýýär. Onuň Han ata Mäler nirde? Aý, pylan guýyň başynda düýn-ä gördüler şony. Bar eken diýipdir göni. Aý, birine bir täzeräk Erkegiň birine diýä bir nemäň hem goýun erkekleň hem ýaňy esiräbräk duran wagtlarymyşyn. Esiräp duran wagty gyzyl läli bolýa-da ol, nämeden sürseň gidip barýan bolýa. Onsoň ýaňkyny erkegi selpilledip, ýaňky çopanyň goşuna baryp, Aý, ata, ata, kel kaka geldi-ýa saňa diýipdirler baryp diýýä. Onuň gelipdir, ýanynda-da Möjek diýip bir dosty bar eken, hoja beriberi bar eken, ýanynda üç, iki sany ýoldaşy bar eken şo wagt. Onuň gelipdirler welin, ýaňky kelmaýryk atamyň ha iki süri goýun gitdi. O plan guýdak goýun gitdi. Şuny kellesiniň gyzgynyna şuny getirip berseň, sary guşy bereýin saňa diýipdir, gapysynda bir sary guş diýip bir aty bar eken. Aý bir görülmedik owadan at diýýä-de, gaty ýyndam ile belli diýýä. Ýaly gurbam ak mele diýýä. Aý gaty owadan ataň başga şu bäşatar bile atyndan başga hiç zady ýok diýýä-de. Kel kaka sözüň sözmüdir diýipdir. Ýaňky ýigrimi bäş sany adam daşyny goraýanlar barmyşyn. Başga dogan-garyndaşlary, çagalary barmyşyn. Hemmesi sözüm sözdür diýipdir diýýä. Sözüň söz bolsa Na el äber eliňi, el urup durlar diýip, adamlaryň birem gerek däl. Men özüm gidip getirýän diýipdir diýip. Otursyn bu 25 danyň seni orada da bolýar diýipdir. Gidipdir diýip, ýaňky çopany habar getiren çopany bir şuňa bir, bir zat ber, miner ýaly at ber diýipdir diýip. Aý onsoň bular çopan yzarlamaga ökdüde o zamanyň adamsy. Aý goýnuň yzyndan şol Watandan gitjek bolsa goýun gaty kyn görýä diýädä haýwan u ynsan gaty kyn zora tutup sürmeli diýä. Onuň köp adamyň yzy bar diýä yzynda sürlen iki iki sürünem birikdiripdirler diýä iki sürüni goşup diýä şeýdip garaz serhetden ary geçipdirler diýä. O ata Serhet bamy, ýokmy, geçdimi, oň bilenem işem ýok diýýär. Serhediň garaz bir iki-üç iki-üç kilometr aňyrsynda bir guýy bar ekeni. O zatlar bäş barmagy ýaly bilýär diýýär ata. Nirde Serhediň nirsinde guýusy bar. Onda bu plan guýa barandyr bu diýipdir diýýär. Onsoň bärden bir illere çala bir görünýär diýen ýerlerden ata adamlaryny sanap dur diýýär. Ine sekiz sany adam bar. Ýanlaryna, goýnuň ýanyna erkekleňizem han-ha, ýiten erkekleňizem han-ha dur ýanyna diýipdir diýýär. Olaram dur. Men daşyndan aýlanyp aňyrsyna baraýyn. Siz onýança bir bärsinden garaberiň diýipdir diýýär. Onsoň men aňyrdan bir tüpeň ataryn welin, sizem ýöne golaýlan kişi boluberiň, maňa siziň peýdaňyz gerek däl diýipdir diýýär. Onsoň onýança ýaňky buluşlar örüp, Goýunlary suwa ýakmak arada filortlar duruň entäk bular bu suwa ýaksyn, biziň etmeli işimiz bular edip berýär ahyrin diýipdir diýýär. Goýunlary guýydan suw çekip suwa ýakypdyrlar, erkekleň çereklerini suwdan doldurypdyrlar, çökerip diýýär. Indi süräýmeli Alla bolupdyr weli ata aňyrsyna geçip Tüpeň atypdyr diýä. Mallary goýberiň, aňyryk gaşy bolmasa, nädýän, men atam äneldirin diýip gygyrypdyr welin, Aý, indi buny özüniňki diýip hasap edýän bolupdyr diýä-dä bular öz territoriýa, öz meýdanlaryna geçenden soň. Ellerinde tüpeňleri bar diýä, ondan goýnuň içinden biri tüpeň atypdyr. Bulaňam sekizsinem atyp öldüripdir diýä ataň bir özi. Sekizsinem atyp öldüripdirler. Onsoň guýyň içinde o zamanda hökman başynda adam bolýar diýýär-de. Çagaly çuwaly bir adam bar diýýär. Olar onsoň Alla oradanam bolsa tanaýandyr-da oň näme. Ol bir elinde tüpeňem ýok. Boş meýdanda otursa-da hiç zadam ýok diýýär. O näçe ondan aňyrky ata gelipdir welin, yzyndan barýan adamlaram barypdyr, çopan barypdyr. Hany erkegiňizi turzuň-da, goýnuňy sürüberiň diýipdir diýýär. Guýyň başyndaky adama-da eýeleri gelip, goýun äkitdiler diýip aýdaý sen diýipdir diýýär. Olaňam elinden tüpeňlerini, ýaňkyň ellerinde bäşatarlary bar eken. Aý şol belgiýäň gallan diýýäň tüpeňleri bar diýýär-de. Şu bir on bir atar tüpeň bar diýýär. Her haýsy bir hiliräk üýtgeşik tüpeňler, ýaňkylaň barysynyň tüpeňlerini ellerine alypdyrlar-da, erkegiň üstüne atypdyrlar diýýär olaram. Indi düýe goýny kowdular weli yzyndan kişşuw diýmek gerek gelýä-de, öz watana gaýdýa ol goýun diýä. Ýöne öňürdikläp gelýän ýaly diýä. Ýogsam goýunlar diýä şo wagt bir bogaz goýun bolupdyrlar diýä, goç goýberilen bilenem soň ekeni. Welin goýunlar eňip gelýä diýä-de. Indi serhetden ep-esli geçipdirler. Suwa ýakylan goýun diýä, kemçiligi ýok diýä. Onuň serhetden epesi öçüpdir. Ol Kelkaka bar, alyp geliň Kelkakany, goşa gelsin diýipdir. Eýýäm özi goşa gelipdir eken diýýär Kelmaýryň. Onsoň ýaňky baran adam ynha goşa ýetip gelýär, goýun iki, iki sürüňem sanap göremzak, sanyny çopan pylança diýip aýdanak, sanamzak, ol goýnuň gelýär diýipdir diýýär. Aý, Kelmaýryk öňünden çykyp diýýär, Goýunlar, goýunlar diýýär, öňki öri meýdanyna gelen, öz guýusyna gelen aralygam bir ep-esli bir otuz kilometr ýaly barmy şunda geçen ýoly. Suwsarça-da bolupdyr, öz goş guýusyna gelýän diýip goýunlar eňip gelýär. Ýaňky Kelmaýrygam öňünden çykyp goýunlary ýeke-ýekeden sypap geçirýär diýýär-de, Sanaýamyka diýer ýaly diýýär boýun. Aý, zat adamyny gaty neme diýýär-de. Aý, şeýdip diýýär, Goýnuny gowşuryp dur diýä. Ynha şuň ýaly erkegiňem ynha, ynha-da goýnuň. Ynha sary guş seňki diýipdir diýä. Men hemme kişiň alnynda, gözüniň alnynda şo ýigrimi, ýigrimi bäş sany atdyrsam, mamyşyn, hemme kişiň gözüniň alnynda ynha sary guş seňki diýipdir diýä. Şeýdip, ata muny münüpdir diýýär. Garguşuny alyp münüpdir. Indi şert edipdir, söz edipdirler. Ikisem sözünde durupdyr. Welin, bir aradan bir wagt geçipdir welin, ýaňky kelmaýryk kök bolup goýnuny äkitlenden soň dolandyryp gelende hasam köýüp kök bolup Aý gara mallary gowşandan hemmesi gözüň aýdyň diýip garadyma gözüň aýdyňa gelipdirler. Mundanam bir On-on kun geçipdir welin, adamlaryň içinde her hili adamlar bar-da näme? Muny şeýdip, şeýtan diýilýän zadyňam ekin ekmeli, mal bakmaly ardasy ýok. Bar etmeli işi agzalalyk, adamlary ýolundan kakasy bilen ogluny tersleşdirmek, iki dosty tersleşdirmek, şoňa zat üçin we ýaşap beren zat-da şeýtan diýilýän adam. Şuny biri adamlaryň biri essilje agtygy bar eken welin, şu agtygyna Ýag kelmaýryň agtygy. Ýaň agtygynyň adyny tutup, ataň iki süri goýny getirip berdi diýip, saňa inji beren sary guşuny ata mänelä berendir welin, on süri goýun beribem sary guş ýaly at tapmaz diýipdir. Şeý diýip dur welin, Kelmaýryk keýpi kök bolup, tahýasyny şahyna geýen bolup, öýlerine gaty keýpi kök bolup otyrka, ýaňky agtyja gelipdir-de, Ata, ataň Kelmaýryga neme, iki süri goýnuny, saryguşy berip alandyr welin, On süri goýun beribem saryguşy alybilmez indi diýýä diýdi maňa diýipdir welin. Şol oglanjyga saryguş inji berlen eken diýýä. Öýünde taý bolupdyr hana malyndan inji berlen eken. Inji berlen adam, beren adam alybam bilenäk yzyna satybam bilenäk ony. Türkmençilik, musulmançylyk boýunça ony ellemek gadagan da inji beren bolsaň ellemek gadagan. Depesinden gaýnan suw guýlan ýaly boldy diýýä. Bäh, ýer edeniň bar bolsun. Muny näme beýtdiňkäm-ow? Aý, beýtmän näme? Şeýtmeseň, hany ýigrimi bäş sany adamyň bar, getir bilene gary. Atam änelä-de on syr goýun bereýin diýseňem gitjekkä-dä ol. Oň üçin at üçin gidýär-ä. Oňa saryguş gerek ahyryn. Aý, oturan ýerinden bir eden işini dogry hasaplap, birdenem ýalňyş hasaplap, Aý, garaz, gitdigiçe şeýtan muň üstüne münüp, Şeýtan gitdigiçe abanyp, üstüne abanyp, gaharyny getirip, edenini ýalňyş hasap etdirip başlapdyr diýýär-de. Onsoň Jopban maý gelin alýamyşyn, toý edýämişin şo zamana-da. Onsoň äbir möçbersiz baý adam, uly baý adam beýik ýerde telär gurduryp, ors gelensoň ondan agaç zadam kän diýýär-de o wagtlar, tagta, agaç kän. Ýerlere sütün dikip, Uly baýlary ýaňky teläriň üstünde oturdyp diýýär, tagtadan hem telär ýasap oturdyp diýýär. Aý şu baýlar güýjüni görkezer ýaly bolup düşünýär, gaty uly döwlet ýaly baý bolup. Ýaň at çapyşyk geçiripdirler diýýär. Onsoň bir köşek gülli baýragy bar diýip diýýär, iki aýlawa göýeripdirler. Ol ata mänelem bar eken diýýär-de, ýaňky sary guş bile ata mänelem çykypdyr diýýär-de. Aý Iki aýlaw aýlanmalymyşyn welin, birinji aýlawda saryguş öňden geçip gidipdir. Garaz, men diýen baýlaň gaty iň apal-apal atlary welin, ikinji-ä gelip, ikinji pellehanadan arasyny ep-esledip geçipdir diýýä. Adamlar, Aý, gaty mes bolup, ýaňky Köşekgül diýýän owsaryny möjegiň eline beripdirler, Hojaberberi bar diýýä, ikisi bular ýaňky atyň ýanynda, atyň ýanynda durmuşynlar. Ol adamlar ýanyna çagyryp, Ýaňky oturan baýlar teläriň ýanyna çagyryp, daşyndan, baýragyň daşyndan pul berýärler diýýär-de. Atam Änelä her kim Gözüň aýdyň diýip pul berýämişinler, bir zat berýämişinler welin, ýaňky kelbaýragam golaýyna baryp durdy, Aty, ata, ata agşama çenli ýatabertip daňyp gaýt diýipdir diýýär. Atada, näme men senden diläp aldym, kel kakon, özüň berdiň-ä, şert etdik-ä diýip dur. Aý, onda-da goý, ýerinde goý şu günasama çyn diýipdir ki. Bir gürrüň diýä, bir gaty gyýgyrybam aýtmandyr welin, duran ýerinden märeke aýap, toý pozuldy diýä. Indi bir iki sany bir ganojak, Bu kelmaýrygam näçe ýigri şo zamanda diýýä, şu Saryja baý Joppan baýlar oňa on esse goýny bar welin, ýigrimi bäş sany eli bäş atarly daşyny oraýan adam ýokdy ýere. Kelmaýrykda bamyşyn, garaz, kim bir zat diýse, o zamanda näme daşyndan ýaňky ýaly bolmasa, derrew öldürdýämişin-dä. Indi toý darga, toý gutardy diýýä. Şo bada her kim duran-duran ýerinden adamlar näme ulagly gelen bolsa darga berdiler. Aý, bütin Mary welaýaty dargapdyr diýýä. Onsoň kelmaýryk öýlerine gelipdir dänin, indi ata bilen atyşmaly diýýä-de. Şo toýda mergenler zatlaram barypdyr. Mergenden toýam, atyşygam bolýarmyşyn welin, at şo wagtlar görenlerine aýdyp, şu gün Öýe baryň! diýýämişin welin, näme üçin çagyrylýanyny bilýär diýýä-dä hemme kişi. Ata bilen atyşyk diýdiň, öldügiň hasap diýýä-dä. O ýerde ikinji gürrüň ýok diýýä. Hiç kim bolýa bararys diýmändir diýýä. Onsoň garaz şeýdip bir guwwas ýirik diýip biri men barýan diýipdir diýýä. Habar edipdir bol. Beýleki özi ýoklara habar etselerem diýýä. Aý halat berende beýlekä berýä. Indi başyna gyssag düşende-de, Ata Mäneleýiň garşysyna meni tu atjak bolýar, barjak däl diýipdir-ä, gönüýä. Şeý diýenler hem bolupdyr diýýä. Garaz, öýde ýok eken diý diýen hem bolupdyr. Garaz, bir şu Guwwa Sirik diýilýän adam, Men barjak diýipdir diýýä. Onuň bi Kelmaýrygyň ýanyna baryp garaşyp otyrmyşyn welin, indi Ata get, getir agşama çenli erit diýlen diýýä-de. Aý, ikindi namazyň Öň ýandan ata aý bir syrgyn bolup otyrmyş da kelmaýryň syrgyn diýip otyrmyşyn welin. Ýaňky bir öň ýanlarynda beýik alan amyşyn, bamyşyn arasy bir ýaňky syrgyn bilen arasy bir 150 ädim ýalak. Beýik alan mamyşyn welin ýaňky ýanynda-da hoja berberi, hoja berberi bar eken diýýär. Onuň bagşysy. Onuň şo bar eken welin ýaňky atly ikisem ýaňky alagyň üstüne çykyp durup, Atyp goýberipdir howa ol şawlap Seýrgeniň üstünden ok geçip gidipdir diýýärler. Ýaňky Seýrgeniň bütin adam ylgap daşaryk çykypdyr ol iki sany atdyr lur diýýärler. Kelmaýryk ýaňky guwasyryk bilen bir baga bakylýan goýunlara iým berilýän ýeşik bar eken tagtdan ýasalan diýýär. Şuny düňderip arkasyna geçip ýaňkydan tüpeňlerini çenläp oturypdyrlar welin ata diýýär kel kaka diýip ýör eken-dä oňa. Indi atyşmajak bolýar diýýär-de. Şu gel diýen üçin, söz üçin gelipdir, bigaýratlaman gelipdir welin, indi atyşmajak bolýar diýýär şeýdip. Welin, onuň iki tarapam tüpeň atman durupdyrlar birsellem. Aplamp ýa-da kelmaýrygam ok atmandyr, guba sürügem ok atmandyr. Ýaňky ata-da olardan atjak gelýär-de, olardan ok ilki atjak gelýär. Onuň atyň başyny öwrüp, Yzyna garşy öwrülipdir welin ses eşdiler ýaly ýerden ýa-da Şu göt bile geldiňmi, näme yzyňa gidip barýaň diýip gygyrypdyr biri. Şu göt bile geldiňmi, näme üçin yzyň öwrülip gidip barýaň diýipdir diýýär. Ony ança guwa sirk atypdyr welin budundan ok ok atylandan beter degende şarp edip ses eşdilýär diýýär. Adama ok degse, nämä degse, janyny zada degse, şarp edip erbet eýmenç sesi eşidilýär diýýär okuň diýýär. Ýaňky atyň ýüzi yzyna garşy öwrülip duran, yzyna öwrülip, şol nemäň diýýär, goýna nahar berilýän, Ýaňky Nowaň üstünden tahýasy görünýär diýär Kelmaýryň. Şeýle görünip duran yzyndan öwrülip atyp dur bol. Ed şundan ok degip beýnisi çym-pytrak bolup ökjesiniň ýanyna baryp ýetipdir diýär. Gidiberipdir diýär şeýdip. Şeýdip gidipdir na kel kakasyny Atyp öldüripdir-de, ilki ýöne olar atypdyr. Atypdyr, onsoň bir gürrüň hemme kişi ýaýrapdyr. Ondan Annadurdy Maýryk diýip, üç dogan eken, şolaň inisi bar eken, Annadurdy Maýryk diýip, bol şol adam gara ýesertren bolup, Baý agaň yzyna eýelik edýän kişi bolan bolup, ýaňky şol ýigrimi bäş sany atlysynam alyp, ataň kastyna çykyp, gaty kän ýaramazçylyk edipdir ol adam. Gaty köp ýaramazçylyk edipdir. Bir ýerde ady-zady bilenem belli bir iki sany adamyny bir çopanyň goşunyna baryp ata ýatyr diýip aýdypdyrlar weli bir iki sany adam ýaraly bolup ýatyr ekeni. Şular ataň ýoldaşydyr diýip gyssap ata nirede diýip soraýan biz atany bilemzak diýipdirler weli ýanyp duran ojaryň üstüne közüň üstüne atypdyr diýýär ýaňky Anadurdymaýyk diýýär. Şony garaz şoňňa zat edip ýene bir ýerde Ýaňky atany ýamanlapdyrlar, ata pylanyň goşunda otur diýip welin, aý ondan obadan çykyp barýançalar wagt geçýär ýerde, gün ýaşyp, onsoň adamlaryň içinde biri gün ýaşypdyr-da, ýaňky çopanyň goşuna barmaly bolanda gün ýaşyp garaňky düşüpdir. Şuny şu wagt biz barmalyň, atam äneli gije-gündiz desseň görýär. Biziň barymyz çöplär, biz ony gije, gije haýsyn görýäň ana? Şu wagt göremzag-a biz, çopanyň goşuny göremzag aramyzam. Sähelçowul ata biziň ýeke-ýeke hemmämizi çöpleýär diýipdir. Şuň üçin ertire çenli şuň a çopanyň goşuny a çatmasyny muny ertire çenli gabap oturalyň. Ertir Gündogar welin, biz sanymyz kän-ä. Atalyň, onsoň atalyň diýipdirler diýýär. Onsoň hemme kişi gorkýar diýýär-de. Ata bilen atyşmaly diýdiň, jany çykýar diýýär adamlaryň barynyň. Şu kelmaýryk atyşynam bütin syrgynlary, şu ýaňky ýigrimi bäş atly hemmesi gören diýýär-de ony. Barysy gören diýýär. Onsoň oň bilen atyşdyň, ölüniň boýnuny alaýmaly diýýär. Aý, bolýar diýipdirler diýýär. Onsoň ýaňky ädimläp, Bir ýüz elli ädim ýaly ýerinde ýaňky çopanyň çatmasyny, çalmaryny ýüz elli ädim ýalak, bir iki ýüz ädim ýalak edip daşyndan ädimläp çykypdyrlar. Her kime ýigrimi ädimden bir adam dur, düşýär diýýär. Ine, şu taýda bir adam goýup, sen sagyňa jogap berýäň. Muňa goýup sen sagyňa jogap berýäň diýip, ýeke-ýekeden aýlanyp adam goýup çykypdyrlar diýip. Ýaňky Anadurdy maýyr goýup çykyp, soň ertirden soň eger ata şundan gabalgy hat çykyp giden bolsa, birimiziň deňimizden geçmeli-dä şo. Kimiň sag tarapyndan, her kim sag tarapyna jogap berýär. Kimiň sagyndan geçen bolsa, hatyny talak diýip, şert etdiripdir diýýär adamlara. Indi ertir bilen turup durlar. Indi ýatanaklar diýdi hemmek şatyn tala gary gaty erbet zada. Gülin ertir bilen ýanky komanda bolup topara ýanky emek durup gysyp gysyp gelip ýanky çalmary gysyp goýuna mörenak diýeni gysyp gelipdirler çopana. Han çyksyn ata diýipdir welin ata gitdi ahyry näp çyksyn o diýipdir. Haçan gitdi? Aý şu ýassy namazyň yz ýanlaryn çykyp gitdi diýipdir. Nirek gitdi? Na, ana şeýle garşy gitdi. Ýaňky ýanyna olaň Ana durdy maýryň ýanyna yzçylary barmyşyn. Her kim öz ýeriňize baryp duruň diýipdir diýe. Gelen yzyňyz bilen başga yz etmän, edil şu yzyňyzyň üstünden ýöräp baryň. Ýaňky yzça, Şu yz Alla bar sen diýip durgun, Annadurdy Maýrygyň bäş adym gapdalyndan sag gapdalyna geçip gidipdir diýýär. Bolmasa biriniňki bolsaň hatyn talak-da, Annadurdy Maýrygyň et bäş adymjyk gapdalyndan geçip gidipdir diýýär. Aýalynam kowmandyr, gep-gürrüňem bolmandyr, hiç zadam bolmandyr. Şeýdip, gara neresse indi sallatdan gaçyp ýören bolsa, indi öz adamlaryndanam Bir ejesi bilen sögüşeniň biri, Onsoň Anadurdy Maýryk beýdip alyp bilmejegini bilipdir diýýär, ýigrimi bäş müň manat baýragy bar, kim ataň kellesini getirse diýipdir diýýär. Bäş manada bir goýun berilýär eken bazarda şo wagt. Men diýen goýnuň bahasy bäş manat eken. Hatara ýörýän erkegiň bahasy, howutly halykly erkegiň bahasy iki ýüz manat diýýär. Olam ýigrimi bäş müň manat pul, nagt pul baýragy bar, Kim kellesini getirse diýip, şeý diýip baýrak goýup yglan edipdir weli, indi bir ýoknasyz bir samsyklajyň biri uklap ýatyrka öldüribem äkidibermelidä, garaz, şu zatlar bilen, garaz, bar örüsi kynalyp başlapdyr, garaz, ynamdar adamlarynyňam ýanyna gaty ynamdary bolmasa barmajak bolup başlapdyr. Bi. Bolşewiklerem gaty bek düýbi bekäp, bir Moskwa habary baryp ýetip, Atamäneli şeý diýip, soldat öldürip ýör diýip, aý, näme özlerine görä maglumat berýändirler. Şeý diýip, ol işik aýdanyň. Onnoň şo zamanada bir biri kitap ýazypdyr ekeni. On sekizinji, ýigrimi bäşinji ýyllarda Türkmenistanda basmaçylyk diýip, olara basmaçy diýip aýdýarlar-da, türkmende Watany goraýan adamlar basma. Şo kitabyň içinde okadym, ol bir söz bar eken, Moskwadan gelen bir wekil, rus adamsy, Näme üçin Ata Mäneli Atyşýa biz bilen. Beýdip ýöne öldürip aýlanypdyr. Baýoglumy şo? Ýok, Baýogly däl diýip maglumat. Ynanyň atyýada. Baýogly bolmadyk näme üçin atyşsyn o? Biz garyp bilen işimiz ýog-a, baýlaň elinden zadyny alýas diýip. Onsoň ynanman baryp öýlerini görüpdir. Aý bir bir iki depik gazylan üstüne-de şu Tärim ýokdy, uklary bar, dikilen bolsa göt dikdi diýer-de türkmen. Şuň üçin-de kakasy, ejesi ýaşap otyrmyşyn-da. Şu adamyny döwlete duşman eden bolsaňyz, siz günäkär diýipdir diýer. Näme üçin, biz muňa näme edýäs-ä bulara? Bulary biz okatjak bolýas, kolhoz birikdirip, kolhoza geçirjek bolýas. Bular bilen duşmançylygymyz ýog-a. O näme üçin Ata Mäneli bize duşman bolýar diýip diýýär. Heý diýip diýýär, neme edip-de diýip, kitapda bar şo. Şeýdip, garaz, şu zatlar bolup ýörüp, şol Ata Mäneliň kastyna çykyp, ýeke-ýeke atyşjak diýen adamlaryň biri tapman bir bir uly zwanýaly ikinji ýerde polkda ikinji adam bolup duran adamyň biri men atany Getirjek diýipdir diýýär biri. Tapyp getirjek, şony bolşewigiň düzümine kabul etjek diýip diýýär. Bir tatar adam bilen diýýär, indi oňa türkmençe, türkmenlerden rus dilini bilýän adam gaty selçeň diýýär-de. Onsoň bir tatar adamsy bilen gepleşip bolýar-da tatar bilen. Şoň bilen tatar adamsy bilen meýdana çykyp, nirede ata mäneli bar diýseler, ýaňky ofitser Göz üstüne baryp, aý garaz bar diýen ýerinden hem ýok diýýär-dä ol. Na gelýär diýseler, gidýär diýýär işi gaýdan. Şeýdip ýörüp, ahyr bir ýerde üstünden barypdyr diýýär onsoň. Barypdyr-da şuň gal diýip, ýaňky ofiser muň bilen ol tatar adamam terjime edip beripdir. Sen näme üçin bu bolşewiklere duşman bolýaň? Biz halk bilen işimiz ýok ahyryn. Ynha men Sen şu wagt Watan diýýän bolsaň, men baryp Orsýetiň pylan ýerinden ine siziň üstüňize gelip urşup aýlanyp ýörün-ä. Men näme görýän zadym bar? Men näme hiç neme edýän zadym bar? Siziň üstüňize gelip men urşup ýörün-ä şu döwleti kesjek bolup. Senem häzir biziň düzümimize geçýäň welin, sen hatyraly bolýaň welin nemäň ýok. Sen geç, men öňüňe düşüp seni erteýin diýip, şeýdip muny ertipdir. Ýaňky otrýadyň içine, bolşewikleriň içine eritipdir. Onsoň ýaňky Nurbibi iň kiçi dogany bir gürrüň ýaýrady, halkyň içine ýaýrapdyr diýýär. Onsoň iň uly doganym bilen şo ikinji dogan birinjisä ölüpdir, ikinji bilen ejem mara görmäge gitdi diýýär. Ony atany göreýin. Indi şo wagta çenli bize-de azar berýärler diýýär-de. Onuň azar bermeleri goýdular diýýär. Munuň birlikde-ä dogrudanam şol sallatlaryň içine goşulandygyny, indi azar beren haklar, geldimi, gelýämem diýen haklar diýer. Onuň ejem gidip ýaňky polklarynyň ondan-mundan sorap, agzyna barypdyr welin, şu gözjek diýse, garaz munuň gepini diňlemeýän mollarynyň biri, Men Atamäneliň ejesi diýip aýtsyn diýipdir bu. Indi ondan soň ýaňky baryp, Men Atamäneliň ejesi, oglum bilen duşjak diýipdirler, ol atany çykarypdyrlar. Onsoň Ak silkme telpekli. O wagtlar türkmenler gyrmyz donly pagon göterýär ekenler. Şu göterýär, gelip ina duşupdyrlar, na şuň maly şolaryň düzümine geçdim. Bir ofiser ýanyma gelip geçirdi. Indi na siz hem parahat borsuňyz, men hem borun diýip, şeý diýip, bolşewigiň düzümine geçipdir. Bir aýrak bolupdyr welin, ýaňky edil Birinji komandir dälde orunbasar eken diýýärdi ýaňky. Muny Aşgabada çagyrypdyrlar diýýär ýaňky komandiri. Çagyrypdyrlar welin, şo zamanada bolýan zatlary bilýändir-dä ol. Onuň atany ýanyna çagyrypdyr-da, meni çagyrýarlar diýipdir diýýär. Eger ertir agşama çenli dolanyp gelmesem, Sen ýene yrsgalyňy çölden gözläberginiň, diýip durdy. Ondan ertir däli bir gelmändir. Olam, na sen bir galtamany içini düzüme getirdiň, diýip ýamanlaýamyşdyndyr da ony. Bir giden sallat öldüren adam ýene bolşewigiň içine geçirip.
Youtube Mirasym kanaly.